En lwonge ni en aye tye Dejag laba jago ki Jal Fire. Jal Fire en lwonge ni ee Rwom. But an alwonge macek ni Jal Fire. I leb pa Rasta an alwonge ni King Jal Fire. Mono nying macon ma an angeyo

Ber loyo ma wabedo ka cero lok bwolo bwolo, cero lok bwolo bwolo ci dong ka gin marac otimme ci dong wacako tamo ni oo dong nongo tye ange pe ber tutwal.

Wuwac bot politicians ma gi or wu ni, Gineni ti nom ya ni politicians aye ti atic kedwu? Wuwac bot politicians ni, Wun wunongo kony ki bota i yo mapol. Kony pe twero bedo cente keken ma kimiyo, onyo gin acama, onyo gin aruka. Kony bene twero bedo tam amiya ma nongo gwok an aminiwu i kare mukato angec. Pien an wiya po maber ni in jago, jajagla, in jago. Ibedo ka wot i ganga i i Apollo Ground. Ibino ganga, ibino iwero i studiona i Apollo Ground kit kumi. Ibino gang bota, wabedo maber mada. Kacokke pa luwer ma in itye lawingi-ni, i nino moni bene wabedo ki kacokke pa luwer me kit kumi. i ot bota, ci mito wii po ni an abedo kwedi maber. Contribution cente me amiya ki luwer ni kiketo i akaont, an akwanyo contribution dano miyo alip apar apar, dano miyo alip pyera aryo pyera aryo, an ola muku but cente moni. Akwanyo eni miya adek macalo contribution ma mega. An onongo aromo kwanyo alip apar bene en kite dano kwanyo ni. But atamo ni an always myero abed exemplary, myero abed dok didit manok. So ka dano juko alip apar, an aketo miya ki wiye oweko akwany alip miya adek ni eno ba wun luwer. wamito ni te akaonwa ki nyar. Pe ber angeyo i kom miyo adek ma amino, tin dong in itye i daa keken ki dara i social media itye ka daa wa i koma. Meya Kacero mere ka rayo cente i jogi imed i kom ma kijogoni wek obed dit obed bum. Iti ki leb me rayo cente wek iillu wer me kit gum instead of yenyo mone. Akwanyo adi miyo abicel amiyo bot jo me Upland TV. En e rwom ma gira macalo an lawer ma mwani. Anongo ni ka a supporting luwer ki moni manok contribution na eno ni akwany bene miya abicel mo. Amiya ni miya abicel bot Ablang TV pien aniang ni gin nwo gubi konyo luwer nwa amito ni gumed wic ene gi moni wek guwil guwil kamera. ci gikonyo dano i kit gum ki timo jami kit ma dong kunyonyo gitye ka timone-ni. Pire tek mada. Contribution kimiyo. Pe atye ka loko eni me bolo pire, but atye ka wacone wek dano bene onen ni an aribbe ki wun, but wun dok olweny alwenya i koma aye. Co mapat en ojago. Wer bene in igoyo gang bota bene pe iculo. Igoyo wer moni bene kebe pe bene iculo. Collaboration moni bene watimo wa kwedi bene pe iculo. An mere pol kare kita ber ka in ibino wa watimo watimo ma an ma I will clear it, I will clear it. Ento ka dong cul ma nongo myero in icul ki an macalo pwoc, icula ki dar, icula ki woo I koma, Icula ki ngada, enoni loyo kedda i dano. An jo ma mara pol mada, lwakka dwong tutwal, kono bodaboda, kono lucat wil, kono politicians mukene, kono luwer mukene, kono ki nga, dano ma mara dwong ma pe larre. Ci ka in imon ki an, nongo in itye ka mon ki dul dano mo ma pe larre, ci mito nongo ibed ryek, pien dul danoni in imito ni gukonyi. Pien ka dong dano mo onongo myero okonyi, twero konyi ni pien in itye ka yelo ngat ma en imaro, in itye ka yelo an, dong nongo pe ber. Dok ka in itye larema, nongo lwak me i ngea-ni weng gimiyi capat i yo mapadi padi. Man aye kit ma omyero wabedo kwede. Jago an atye ki cwiny cwiny i komi, Jagla, the Jagla. Ibedo keda ganga, ento kara in ibino macalo lalweny. Tek an aringo ki gang ni tab, in ikwanyo dakona. Min latin ba, ma tye ki latin matitidi, latin me dwe aye adek. Jalweny, latin me dwe aye adek, in ikwanyo minne ma dakona-ni, pe bene iparo ni latin tye pud tidi, wonne oringo? In fact nen calo dwe aryo bene, latin me dwe aryo aye. Ikwanyo dakona, icako lak kwede ka shooting vidio me myelli. Lumegine tye, aworo lumegi ni pe bene ineno mo aketo vidio. Dakoni tye, aworo dakoni pe bene ineno ao wa i ngete. An adwongo wun keken i ngeta ento an pe ao i nget momwu. Wun lurema-ni ngo ma tye i wiwu? An pe acito i nget monwu, an alwongowu bot an, alwongowu bot an, alonge kedwu, alonge kedwu. Pe aogamwu, pe acito i nget monwu, pien pe amito balo ot pa dano. I rwom man-ni, i yweka ma an atye kwede-ni, ka ni an atimme kit ma wun wutimme-ni, aketo kenywu koweng.

In ingeyo ni atye ki cwercwiny i komi ni ibedo macalo larema kare kong gola. Tek aa ki gang me tap itingo dakana, icito ka yubo ki vidio me werni. Ka ingeyo lacen dong idyero dong icing lutino awobe. In aye icako lweny-nyi, lokke aling kwede. Aya man ma bene kong wiye otam ni ah an acwero cwiny boss dong kare mukato angec. Kombeddi boss dong odugo gang ayeny yo me mato pud kwede.

Ka onongo in itwero bino bota for reconciliation ni anga i kare mukato angec akwanyo deko ni abedo ka lak kwede ka goyo wer abedo ka lak kwede kwer aketo video akwanyo deko ni ki nget latin moko ka onongo ibino for reconciliation eno dong aneno ni you are preventing certain things but ka in ikwero preventing Jami maraco ma in itimo ki dong maraco ma pud imito timone ni. Ka ikwero preventing gin ma bya bino i anyim ci pe ikec i koma. Nong kare yenya. Bin wabed piny wabok lok. Ento ka itamo ni ibijany ibijany ni in ingeyo ngala, ingalo ingalo jafaya ba jafaya wek en biyiny ki bun.

Medde ki ngala, inywara, tingo dakona ilak kwede vidio itimo kong itimo kong, ma kong ibino akwayo kica mada adwogi pien nongo tamone pe abidwogo. Ma kong dong ibin neno ma an adwogo dong ibino mere ah jal-li omano mano mano mano, an dano adana awa ah omera itimo bal mere ento eh. Wamed ki kwo. Ento dok man itye ajany dok itye amedde ameda ki ngalla i social media. An pe abi oo boti, ento in ibi oo bota. Koni i oo koko koko, koni oo an gin awaco mere mangal angal. In ka ka iwaco ikwer mere mato pud kweda kun itimo bal i kome ikwer mato pud kweda icito icito ka yatane ki tye apini.

I must say this, Conspiano in iryek compared to this jo mogo eno acel aryo adek ni. Conspiano in aneno iryek. Aneno iryek. Leb ma in itye atic kwede kunyoni i koma kit ma in itye alok kwede kunyoni since adugu nyuto ryeko. pe pe ginen mwaka, ginen ginen kit dano aye, nyuto ryeko. Aneno i turning down, i turning down maber dok ingeyo pingo itye ka loko i social media kunyoni dok bene pe iloko ata icito kicel kicel ci iloko jami maber ma kelo kuc i kin dano. I tidi lono adammi moni tye kenyo ber. An apwoyo Conspiano. Uh, pe ilwor rwatte keda. Rwatte keda ka inongo kare, rwatte keda. Gin ma an amito ki boti en aye amito ni wun aryo-ni, wun ki dakoni amito ni wubed agonya, wubed free. Wi lobo-ni Lubanga aye oketo wa iye. Pe dok ni an abin ka kelo cogi cik mogo ma dong gengo dano bedo i lobo. Pe tiyo. So, Conspiano wun ki dakoni wubed agonya ka wunongo kare ma wuromo bino bota for tam pien an adito i nyimwu. Ci amiwu tam bene ma lubbe ki kite in itye ka behaving kwede i kine kare ma an adwogo gangi. Nyuto ni nen calo jami mukene bene otimme nyo pe ingeyo. So, instead dok an me daa kwedi dok an dok omyero akony in ki tam aye. Aneno pud itye lawer matidi ma imito a lot of guidance i kit me wer wek iit malo, I will do that.

You are the best example ma abibedo kwede agak kwede lok. Bene abimine ki dan ni ka onongo lutino awobe bulu gibedo calo Pons Piano nongo ber mada. So an abicung kwedi, abi supporting gin. Legana dong boti ene ni wun aryo ni, wun ki dako ni atamo ni myero wubed wubed kacel matwala. Man en aye legana botwu, wubed kacel matwala. Pe wubed wiye wiye, wubed mere odong kom bedo i kome laco ki dako, kakama waromo guiding iye wun, we shall do our best me neno ni at least pien i family pa luwer ni bene dong omyero lwak gucak neno responsibility ma atir ma luwer twero bedo kwede, pe ni gwoki.

Latin ogak ma goro wa tin wa diki. Awinyo ni latin be pe woto pien en tim wu ma wucako lak ki min latin ni ma latin tye dwe aryo keken. So u causing damage madit tutwal i kwo na but an aneno ni ka onongo in i ryek juggler onongo i seeking forgiveness. Ibino, an pe Lubanga, wan dano adana. Ibino, wabedo piny ci waneno. Jago in ibedo lapwony, in pe lawer. In icali ibino nongo lapwony. Dong gin ma tye ka ryemo wun lupwonnyeu ki i pwony kadi wi wer, en aye gin ma onongo myero an, wan kwiri wabed iye piny, ka mitte ni kilok ki gamente. Waluki ki gamente ni lutinowa ma luwer ento onongo gin pe luwer gudonyo dong i wer kine kare-ni pien hardship ma tye matek i kit me pwony oweko guringo ki i pwony gujoining wer. In pe lawer ba jagla? In pe lawer? I tuta tuta ma pe lare, Icanne acana ni wek iwer, but in pe lawer. Lubanga pe omiyi wer ki lok lok me ada. In lapwony, profession ma ka miyi ma bene ikwano akwana, in ikwano pwony. In pe ingeya angeya aye maber. An aromo konyi maber tutwal. Kit me connection. Aromo connecting in ibedo gin na in imito ni. Ento ka pud itye i pabbe ni oo nen calo pien adonyo i wer, ka ayero boss me gwoko alyel, oo nyo cene pa jo moni gwoki, kodi ka ayero boss me ayero boss me ci politicians gilwonga. Aneno dano tye ka pyem ba. Aneno dano tye ka pyem, aneno dano tye ka yenyo replacement pa soccer. Nenona, mono kiraa aneno ki jami. Aneno dano tye ka yenyo replacement pa soka pien soka onongo yelo boss mege tutwal. Soka onongo yelo boss mege tutwal so ngat man miti en aye lee kaka soka. En aye lee kaka soka i kit me yelo boss mege. Wunongo anyim, wunongo anyim kong obed ni kakakakakakakakaka, kakakakakaka, wunongo anyim.